Jo ech begréissen iech hei zu engem neien Opening vun, nee net Pokémon, tada, Splatoon gëtt eng Kéier opgemaach an ech hu bëssen esou eng Iwwerleeung gehat, maachen eng kleng Challenge ob der et wëllt oder ob der et net wëllt hu fir Ufanks vum nächste Joer. Mir maachen haut e Set op vum Pearl an Marina, Perla an d'Marina, an et ass ee bësse méi speziellt Set wat nach net op eisem Youtube Channel erauskomm ass. Jo dir héiert et do, Challenge méisseg, et ass Challenge Time, Side Order ass den DLC gewiescht vum Projet, deen net fräit soll ginn oder net, dat hänkt ganz vun iech of. Jo, ech maachen eng Kéier d'Responsabilitéit op eriwwer op iech hei. Jo, dir gesitt hei ganz klassesch eng Këscht, där kënnt d'Amiibos benotzen mat kompatibler Software, dat wësse mer, benotzt just bal kee méi hautzedaags. D'Perla, d'Marina hei a Side Order, jo, Side Order Outfits do. Huet der näischt gesinn? An d'ass eben de Punkt, wann dëse Video elo sollt iwwer 50 Opruff kréien, dann let's playen ech fir iech Pearl an Marina am Side Order Modus, respektiv et gëtt eng Kooperatioun vläit mam Kuroiwa, dat ass Erik, den huet dat scho op Däitsch gemaach, an ech giff sou, mir maachen elo de Spaass hei einfach op, wéi dat elo sech sou gehéiert. Kucke mol, ob mer dat iwwerhaapt nach sou opkréien, ob mer schonn eng Schéier brauchen. Zwee Amiibos ginn ëm déi 25 Euro. Ech si lo bëssen och nostalgesch, wëll et war lo de Weekend war, jo do war d'Splatfest, Grand Final, Grand Event an ab elo ass just Recycling ugesot a Splatoon. Dat heescht och fir eis a fir mech wäert vläit Splatoon-méisseg an Zukunft bessen manner gin oder vläit erem méi, daat hänkt wéi gesoot vun iech of. Hei hun mer eben de schéine Plastik, mir sin och do mat ganz professionell opgemacht. Sou let's but an opening hei wärt zwou dräi Minuten goen, mee daat ass eben sou e klengen Gimmick deen mer lo maachen hei iwwert iwwert d'Rentrée fir daat zesummen ze feieren an och voilà zesummen ze genéissen. Sou, mir hun se hei raus an da kucken mer se eng Kéier hei als éischt hei. un, also ganz ganz cool, och d'Kroun hei, ech weess net ob der d'kennt erkennen, déi ass e bëssen labber, also déi kéints de hei nach ofdrécken oder du kéints se souguer erofrappen, ass fir kleng Kanner, also ech mengen dir gesitt et, do ass kee Widderstand, ass e bësse risky, et hu och e bësse Pick am pinke Format, hei natierlech hei e bësse sou dat Gëllent an dat do ass e bëssen eng Referenz, mengen ech, scho bal op de Salmini, sou och mat deem heiten. Dir kritt elo enk ageblent mat enger klenger Foto wéi ech nei stoen an menger Kummer den jo mee eng ganz cool Jackett bëssen Hip-Hop méisseg hei et Madämmchen Meint eis Queen géif mer einfach soen hei dann jo lässeg mee sinn hei och ebe ganz cool Kopfhörer nach un scho bal wéi e Stull dat hei wou du drop sëtzt et sollt am Fong Faarf duerstellen mee iergendswéi soss ass hei. Zu engem Designerstull kéint ee scho bal soe ginn. Dat ass wéi gesot Perl a Marina, d'Amiibos. An jo, de Video dauert keng 10 Minutten, et ass eben e kuerzen a knackegen Opening gewiescht. Mee Challenge, wann dëse Video 50 Opriff kritt, da gëtt et 2025 direkt e Let's Play mat der Splatoon 3, dem DLC. Nämlech Side Order heescht deen. Ech hunn e beim Eric duerchgekuckt. Mir wäerten do déi normal Story just duerchspillen, wäerten elo net all Woch op Youtube da vläicht alt maachen, mee dat ass eben eng Kéier e klengen Opruff fir eis Inkling-Fans. Octolings, Inklings an all Bösewichte vun der Welt, gi mer dem Chaos eng Chance. Gi mer keng Chance, ech mengen dat passt e bëssen nach an de Planning vläicht eran, wann am Mäerz, Abrëll nächst Joer eng Switch. 2.0 gëtt se nach klar genannt, soll eng Kéier erauskommen. Da kucke mer, kréien déi zwee eng Chance oder net, dat kënne mer soen. Ech soen lech Merci fir den Nokucken. Et war e kuerzen Opening, et war net vill ze weisen. An jo, et kënnt nach ee weideren Opening vu Splatoon Amiibos. Et sinn nach erëm zwee erauskomm. Ech hat bal vergiess, do och eng Kéier Merci un Nierk, dee mech drun erënnert huet, mir mussen all Amiibos um Youtube Channel presentéieren. Bis dann an Ciao Ciao.